Sanghlei thang a khoas pa nih dollar fang kul a chuah. Iang iang hripi nih sanglin thang sanghlei thang dollar fang ra chuah. Sanghlei thang angkenak Sanghlei thang kha ramchung bik nih dollar fang kul a chuah. Kha ho dai te lai? Rikhiahmi caan chung an i tei lo si ahcun ṭang kawp in paihter an si lai. Sanghlei thang kha Bawi Lian Thawng nih fangkul a chuah. Paitlang tla zong nih khan felfai tein nan kan zohpiak nak lai kan i kan i nawl ko na kal cang mi ni panga ai du ho da ai la hmasa ho ni da voi zai zat da lak ti mi tiang khan an tluk tik zong ah khan zei da an tluk ti mi kha zang fanak ten final si chang cha nan kan zo fel ten kan zo piak ra mo

Tutan ai teimi paoh cu a voihnihnak DC chanpian paih chanpian a ngami an si ko lai hi. Hodah chanpi an si lai? Minute pali ai du cang. Minute pali lawng tang cang. Minute pali chung in i tei lo si si ahcun ṭangkop in paih si cang lai. a chunglei te kan zaangfahnak tein a chunglei deuh kan kalpiak u rel lo ti rel lo rel lo ti Dia terhad, dia terhad. ai pai ding ciammam bak an si an pung rua zong ai khing khang bak an si lai pathong lai pasal zaun do bak Minute pathum le second pakul tang. Minute pathum le second pakul. Mah chung in tei lo si ahcun ṭang kop in si lai. Zaangfah tein a chunglei ah kan paih piak u. A chunglei ah. Tidin ngari lo ti. Tedin nga ri lo, tedin nga ri lo. Tedin nga ri lo ti. Lai lei ah sang lei thang hi phi si. Biak mun sang hi sur khua si. Kan thei ning ah i Indian a um ven si zo phei pai club le CHS pai club mini pani le second somli le panga sang tang chang Thawng veve bak mi. An Rello ti rello. Rello ti. Zau nan do ta tak si ah. nan thong bak zo phu bak nan si nan i paih ning zong ai do a thong zong nan thong mi ni pakhat le second som nga le panga tang cang minute pakhat long tang cang Minute pakhat le tlawmpal te lawng tang cang. Minute pakhat le tlawmpal chung nan tei lo sisi ahcun ṭangkop si cang lai.

Ah. Second song thong. Ah. John Lian nih biak mun sang kha dollar tangkul laksong a chuak kun peng nak lok pinau se Seconds pakul. Second pakul. Second hlenga. Pahra, pakua, pasarih, paruk, panga, pali, pathum, pahnih, zero. Rikhiah mi caan chung in i tei lo Tiding caah kong ah cang. ṭaang kawp in an pai cang lai. Tuhnu mi ni pathum ah cun heavyweight champion aa thei cang lai sanglei thang maw si lai biak hmun sang ngei um tatak nan tha chuo zo nan na do nan tha ṭhong kha Hi Nomi ni pathum ah Voice cun pale te rih Auta lo. champion Tang ko pan pai DC lai. champion si sai timi kha phiang cang lai. Kha ti an din di cang thok cang lai. Tang ko ma si cang Tang kha ko chin men si te ngai cang lai. kan ngai piak hram ot. Tang tla tu nih an chim mi te kha

Zaangfahnak tein Dain Luci nih a chimmi kha ngai ta rih usih. Ha a chungah rak kan luh piak hlah o. A chungah hum an lut hlah, a chungah hum an lut hlah, zaangfah tein. A chungah hum an lut hlah, zaangfah tein. Zaangfah tein. Teidi 1-1. 1-1 ce. Dua cun Challenge kha khawh a si. Challenge a duh caah an challenge ta lai. Song Challenge ma lai. khika lei khikhe ro a sila phaisa ka a chaw di so lai Ok. A tlaknak te kha kan zoh ko lai. Kan pal khomi si ko. Pei tlangtla le a bawmtu nih Tei pathum nih kan pek i a tlak ni te kha kho le committee a dang vialte khiar diu a dang vialte khiar diu kan chiami hna lawng nih zo nga kiar u kiar u kiar u house pen hi le hi ka tang tla tu pen hi le a paimi ka chunga um ko kha chim ngai ding se kiar ko u kiar ko u khoka zong rau house pen hi pakhat kho pakhat nang kho ve khara na se zei kan ti hnga rian nei tu lawng kha kal si lai mu coach zei kan ti hnga rian nei lomi kha cu kho pakhat pakhat pakhat ve long nan si lai mu biak mun biak mun sang lei pakhat sang lei

Zaangfah tein lungsau tein van kan hngak lio atu an check lio si. A tei si ahcun a tei ning tein um ko lai, a tei lo si ahcun a tei lo ning te khan ka hen hmuh ko lai. Ka hen a zohtu kha ṭha tein um ko. Zaangfa tein van kan hngak u dih dengmang ko. video replay na man check lio se phim hrim la o adi nak se chang e zangfa kan nol ko na online kan chotu zong kha lai kan thla piak la o hi ka zong lai kan thla piak la o Kan i nawl hna. Phaisa in cawkmi si tikah tulai thla tu kan i chim, kan i chim cang hna i zangfah kan i nawl ko hna. Kha lungthiang tein committee ka he nan ngei ko hna e anmah na biakhiahnak an ngei te lai khospo Lungsau tein van kan hngak rih ko an di dengmang. Rian ngeitu nih an, an zoh lio si. Rian ngeitu nih Tuni. One one an si te. Kha ahohmah chung kan nun hna lai lo. One one si. You happy? Yeah. Mi ni pen hi le hlei riat atang. minute pahnih le minute minute pahnih le second te riat tang ma chung ne te lo chun tang kop se lai one one sorry sorry kapal sual se sorry tuk se atui tang kop se one one atuai tai pau tai se chang one one ve se

Ralo ti. Hello. Ralo ti. Mi ni pan hi a tang cang. Mi ni pan hi a tang cang. A kal cuama a kal cuama kan dirter lai lo. An thong te tak sen pan in pailen thiam ve phone. Mi ni pakhat le second somli la panga. Chan pian ding hrim an si. Champion ding cu tu tlongpala thai cang Champion ding an lai. i tlak tuk.